dia. I ku esaki nos ta introdusí Olga Job bèk serka nos. Olga Job bo mes sa un di e gurunan yu di tera di wellness i muchu mas. Anto e ta serka nos awe pa konta nos di diferente konsepto inkluso tambe e wellness orbits ku mi ta masha interesá den dje. Anto tambe di mes bo tin un detox na kaminda tambe. Si ta entre e tópikonan di awe. Welkom bèk. Mm -hmm, igualmente. Um, laga nos comienza que sei, si te sei bo lo que comienza con e um, wellness hours o hopi bia nos ta conversa cu um, Olga tocante importancia di bo curpa, bo curpa ta bo temple, bo sa, bo curpa ta determina asina tanto di bo equilibrio di bida, no? Si bo curpa no ta ok, si pa den bo no ta ok, hopi otro cos por hunga un rol. Kiko bo por conta nos di esaki? Sí, mi ker a awe introdusí e konsepto di The New Wellness Orbit, ku ta un konsepto ku nos a krea, ku ta básikamente meskos ku e pilarnan di salú, ku nos ta inkluí e parti mental, e parti di kurpa, e parti di kuminda, pero tambe mas konsepto pa komplementá e poder akí pa yuda nos. feel better, sinti nos mes bon, heal. Dus e prome step ku hopi bia semper mi ta papia di dje ku ta mindfulness, ku ta e parti di konekshon ku bo mente, bo spiritu, bo konsiente, consciousness, mi tin mira mi ta papia muchu ingles, konsiensia, hopi ku mi ta bek na Kòrsou mi tin praktika mi papiamentu. Entonces e conciencia pa nos por conecta cu esaki pa nos por compronde nos curpa kico e mester con nos por connect cu nos higher self, nos inner self pa nos por haya e balansa cu nos mester. Okay. Number dos ta e cuminda, calidad di cuminda, paso ya nos ta come hopi junk food. den awendia no anto hopi bia nos ta kere ku nos ta kome salú pero e kumindanan ku ta natural berdura ku fruta tambe si e no ta organic òf si e no ta ban bisa kresé den un manera natural non genetically modified e por bin duna nos tambe hopi tóksiko na kurpa entonces aki ta un konsepto ku hopi bia mi ta papia di dje.

Mas tantu nos focus riba cuminanan local, cuminanan cu ta crece den e parti di e temporada ta mas importante, ento e parti di calidad tambe. Nos tin un plachi, den segun bo ta splica, nos ta bay ponele tambe riba pantaya. Si, juist. Anto ora ey e number tres ta detox cu fasting, anto esey ta un concepto cu mi a papia hopi hopi aña di dje. Anto nos tin nos detox ku ta kuminsá djaluna awor ku ta un di e detoxnan mas importante di aña pasobra nos no por yega hasi un ayuno un detox zomaar pasobra e por bai malu no nos tin hopi historia ku nos a tende di hendenan rònt mundu ku a kuminsá mes ora riba un ayuno di awa òf mes ora riba un ayuno di djus anto nan a haña problema dus ta hopi importante pa make sure pa nos duna e kurpa e temporada òf e E kapasidat pa bin belt down anto yuda e kurpa pa saka e tóksiko ku e kímikonan ku e tin, pa despues drenta den un estado ku nos ta yama autofagy. Anto autofagy ta un reakshon ku ta pasa den nos kurpa, foral den nos trinta trillion cells ku nos tin den nos digestive system, den nos microbiome. Anto e autofagy aki literalmente ke men

para of keda den nos kurpa, anto nan no ta hasi un desishon pa pa muri no, pa distroi su mes. Anto autophagy, ora nos hasi detox den sierto oranan, depende kuantu orario, kuantu ora di fasting nos ta hasi, nos tin diesdos, dieskuater, diesocho ora di fasting ku nos por hasi, mas tantu nos ta bai den autophagy. Anto autophagy ta yuda e selsnan hasi un desishon pa either. kome tur e eshusnan ku tin pa e por regenerá, anto p'esei e ori nos ta haña e energia, nos ta ba di peso, nos ta konektá mas ku nos mes, inflamashon ta baha. Ora esaki pasa i e zòmbi sèlsnan ku te sèlsnan malu ta stòrf nan mes, anto e ori nan ta muri. Anto esei ta yuda e ori pa e kurpa regenerá su mes. Entonces esei ta hopi importante pa nos hasi un detox ku ta korektamente i estrategikamente diseñá pa nos por logra yega. No na kitose solamente ku ta un otro reakshon ku ta pasa ora kurpa ta usa glucose òf suku ku ta stored den nos fat pa energy anto e eventualmente yega na autophagy. Entonces ta hopi importante pa nos hasié di manera ei. Tambe lokual ta hopi importante ku mi kier a share awe kuné ku ta hopi importante, pasobra hende hòmber obviamente por hasi detox, por hasi fast manera hende muhé, pero hende muhé ora nos yuna basá den nos cycle, nos binti ocho cycle di nos period, Anto kon pa nos detox, kuantu ora, di ki manera, kiko kome presis, den ki fechanan nos por yuda nos nos women cycle ta mas efektiv, nos por haña mas energia i nos por baha di peso hopi mas ku ban bisa ora nos detox meskos tur ora. Dus ban bisa un persona ku tin ainda su regla e ta ovulá ongever den dia dieskuater diesinku. Promé ku esei E kurpa ta desaroyá hopi estrogen. Anto estrogen ta wòrdu developed mas ora nos ta den autophagy. Dus e ora ei den begin di nos cycle ta hopi mas importante pa nos bai hopi mas deep den un ayuno. Despues ku nos a limpia e kurpa i saka e tóksiko, e kímikonan efektivamente, pasobra esei ta hopi importante. Pa nos yuda e estrogen develop hopi mas lihe, anto rei despues di e ovulation progesterone ta ta desaroya hopi mas. Anto progesterone si eigenlik mester mas suku, pero suku natural, carbohydrates, complex carbohydrates. Dus kosnan manera batata, batata dushi, of frutanan, kosnan mas natural ku por yuda e kurpa desaroyá mas progesterone. Ta ora nos ta siel e de manera ei, tin hopi estudios awor ku ta demonstrá ku e persona òf hende muhé por baha hopi mas efektivamente di e manera ei, anto haña mas energia, anto sinti su mes mas mihó. Oké, pero di mes tur esaki bo ta splika. Korekto. Una bes bo ta laga nos. So kiko e ta eigenlijk? E wellness orbit e ta un kurso, e ta un. Kiko e presisidad? E ta un concepto pa e persona comprende cu no ta detox so nos tin cu haci. No ta cumina so. Ta un combinacion di mindfulness, healthy eating, limpieza di curpa, pasobra nos tin cu limpia e curpa. Aunke nos ta come salud, nos tin cu limpia e curpa pasoba nos ta hopi exposed pa hopi of issues den nos environment. Casi setenta i shete mil diferente chemicals den nos environment. Dus nos tin cu limpia e curpa vooral di heavy metals. Anto e number kuater ta herbalism pa agregá suplementonan ku ta natural ku tambe por yuda e kur pa haña sufisiente vitamina ku nutrishon ku e mester. Anto ta hopi importante pa komprondé ku kalidat ta e kos mas importante pa herbalism pasobra awendia nan a haña hopi lèt Den hopi suplemento cu tambe por bin causa problema of no ta yuda e curpa ey geluk logra locual e ke cu e suplementonan. Dus ta hopi importante pa hanja un suplemento cu ta natural, cu ta free of radicals, cu nos ta sigur of casi sigur cu no tin heavy metals aden, manera lead. Anto tambe hopi di e suplementosnan na mercado ta wordo pasa door di radiation, pasobra pa hanja cierto certificacion Pa suplemento pa kompanianan haña sierto sertifikashon, ta nesesario pa nan pasa e produktonan den un radioactive mashin pa por verify ku si no tin heavy metals òf metals di e produkshon. Pero lokual esei ta hasi ta ku e ta por baha e efektividat di e suplemento. Dus ta hopi importante e kalidat tambe. Un bes aki tròp nos ta bai papia di bo mes suplementonan tambe. ku bo tin. Sí, anto de e delaster ta e bioelectric medicine ku tambe mi lo ke introdusí ku ta e biomagnetism tambe ku ta eigenlijk huntu ku e kuater konseptonan aki ta yuda e kurp a haña e optimal health, healing anto connectivity with itself. Pa mas di e Wellness Orbit aki, klaro bo por bishita olgajob punto com pa mas informashon anto wak Con tur Olga lo por guia bo tambe no den un proceso como tal. Pero ba menciona algo cu recientemente ba añadi riba bo CV, laga nos ponel asina, cu awor ta forma parti tambe di e Wellness Orbit, cu ta un cu bo wordo certifica como un Medical Biomagnetism Practitioner. Kico exactamente es ey? Si, dus Biomagnetism ta un techniek cu ta wordo usa Den e konsepto di bioelectric medicine. Entonces, kiko esei ke men? Esei ke men huzando sierto kosnan natural, en e kaso aki ku mi a wòrdu sertifiká ta wòrdu huza ku magneitnan, un bekimita pa bintiki mas di magneitnan, ku nos por agregá na sierto puntonan na kurpa, huzando puntonan di acupuntuur, mesklá ku anotomia i mesklá ku puntonan ku ta diseñá spesífikamente pa e biomagnetism. Anto mi ke duna un tiki e history di unda ta bin anto kon el a wordo desaroya. Dus biomagnetism sinku shen aña prome ku Kristu tales di Mileto a kuminsá usa magneet pa yuda e kurpa stabilisá su mes. Anto den mil. Nuebe shen ochenta i ocho Dòkter Gois di Mèksiko a desaroyá e biomagnetism pairs ku ta usa e magneitnan kinan manera e televidentenan ta mira, magneitnan spesial. Esakinan ta magneet entre mil ku dies sinku mil Gauss, dus e tin hopi forsa. Anto nos ta usa e magneitnan aki na diferente punto, kasi tres shin dies punto na kurpa, ku diferente kombinashon pa skèn e kurpa pa wak. unda e problema ta, anto ora nos diskubrí unda e problema ta, nos por pone e magneetnan di un manera, huntu ku un kombinashon di lever, di kidney, soos di igra, pa nos por yuda e kurpa haña su pH balance atrobe. Anto huntu ku esei e ta yuda e kurpa mata pathogens, dus mata bacteriën, parasites, viruses, fungus, Anto e asey ta yuda pa e kurpa haña mas su mas su stabilidat hopi mas mihó. Anto e tambe ta yuda pa e bioelectrical field di e kurpa bin stabilisá. Dus ta un tratamentu di tres pa sinku ku nos ta nos ta nos ta sugerí pa kuminsá. Tres pa sinku seshon. Sí, sí, tres pa sinku seshon. Anto tambe nos ta hasi un intake promé ku esei. Mi sertifikashon ta huntu ku dòkter Gois ku me hasi na Méksiko. Anto mi tin hopi tempu kaba ta practice biomagnetism, pasobra mi a biba tres aña na Mexico. Anto e Dòkter Gois a yuda kasi trinta mil hende heal sinti nan mes mas mió, ba strès, tur eseinan. Anto e ta un tratamentu pa komplementá. Cualke e cualke tratamiento cu bo ta bisa con e cu doctor do si no ta remplasa esey ta importante pa comprende ta. Manda NN. Et si. Nan un ta pa bo bay bisa ah mi ta bay stop di bay mi doctor. Correcto. Oficial of stop di tuma mi medicina no Correcto. e ta un cos soyiso bo tin un consulta tambe si bo por Si si correcto. en principe pero ta un cos NN pues ya. Si correcto. Okay. Correcto, entonces por duna e persona hopi mas energia. Bo ta hopi bia bo ta sinti e efecto inmediatamente. Lista, tin un lista, anto hendenan proba riba mi website olgajob dot com, e lista di e cosnan cu e ta yuda cune. Dus e por yuda cu e parti fisico, e parti mental, e parti emocional cu ta hopi importante tambe, pasobra ora nos stabilisa e parti emocional e curpa por bin funciona hopi mas mihor. Ok. Pa mas informacion manera Olga a bisa bo por bishita olgajob punto com. Anto bo ta bay cuminsa ofrece esaki, e sesionnan na October, pues e luna benidero aki. Si, forlopig mi ta na Corsou, dus. Dame bay bisa bo eseki nan cu bo ta ey. Si, si. Por lo pronto. Si, si, mi ta ey por lo pronto, anto mi kier a cuminsa ofrece esaki na October. Nos tin sowiso nos detox cu ta cuminsa dia diesun di September cu ta djaluna awor, anto manera nos ta papia cu e Wellness Orbit ta importante pa combina diferente cos. Bo por ta haci biomagnetism so, anto Bo sa pensa ku bo ta bai logra, bo mester kominé ku bo kuminda, ku bo manera di pensa, bo lifestyle, e herbalism ku bo ta agregá. Dus ta un komplemento di tur, anto nos ta fokus hopi huntu ku e detox pa mata parasites. Anto manera bo sa sa ku ta tin e ishu na Australia ku un hende a haña un parásito den nan selebre, un sixty five year old. na un ringworm. Dus ta hopi importante en general pa nos reduci e parasite count den nos curpa. Anto parasites ke men cualkier pathogens cu ta horta nutrition di nos of horta cos di nos pero e no ta duna nos bek pasobra nos tin healthy bacteria. E healthy bacteria si ta duna nos immunity, e ta duna nos energy pero tin cierto zombie cells of zombie pathogens na ei cu nos mester focus pa mata pasobra e ri esey ta yuda pa nos hamber ba, cu ta hopi importante pa sa, pasobra nan ta pidi nos mente pa cuminda, cu ta hopi importante. Anto e autophagy cu mi a papia daarover prome tambe ta activa e hungry hormones, dus e hormones nan cu ta duna hamber e ta baha. Entonces eventualmente ora nos limpia nos curpa mas y mas bon ta haña dje tanto hamber mas. Entonces pesey un hende cu ta den e lifestyle aki por mantene hopi mas mijo. Enton ya tin hende ta purba despues nan ta sali afo ya ta normal no. A mi mes ta sali afo bo sa bo ta sali bo ta bay fakansi bo ta bay kiko bo ta come pero ta eventualmente ta importante pa limpia e curpa mas. Tantu posibel, at least cuatro bia pa aña mi ta recomenda. Ok. Awor bo a menciona mas renbanan suplemento, anto awor bo tin bo mes liña di suplemento. Ta bien? Si, danki. Ki bo por conta nos di esey? Si, mi line of supplements mi tene casi dies aña caba. Ta tene den. Low profile. Un low profile. Mi ta share hopi bia solamente cu mi detoxers nan, hende nan cu ta participa den detox. Pero awor ki nos ta cuminsa offer e pa e publico Tambe nos no tin un tienda ainda pero nan poña nan direct cerca nos anto ta suplementonan natural, organic, nos ta make sure tur e suplementonan cu nos ta haña ta di hendenan cu nos sa cu a crece e herbs den nan cura, cu nos sa cu ta hendenan cu a cultivate e herbs natural pa nos make sure cu no tin e radio radioactive issues of e heavy metal issues. Nos ta make sure tambe cu e herbs, tanto e superfoods, e elementonan cu nos ta share, tambe cu e planta a wordo desaroya te na capacidad caminda e por desaroya. Dus pan bisa tin cierto tin cierto mushrooms pan bisa of of medicinal mushrooms cu ta crece shen pico aña. Pero ya despues di cinco aña nan ta kite nan ta pone riba mercado. Anto rei e no tin tanto antioxidants Compará cu un mata ca crece shen aña. Dus nos ta make sure cu e calidad ey ta e fundamental focus y vision pa nos por duna algo di calidad. Pues ta hopi importante mijo bo usa algo di calidad en bes di usa masha hopi mes cu no tin calidad pasobra bo ta perde asen. Dus ta mijo bo focus riba quality instead of quantity. Dus nos tin kosnan pa baha di peso, nos tin te, vitamina, suplemento, superfoods, nos tin diferente elementonan tambe mane activated charcoal, nos tin wormwood ku ta yuda mata e parasites nan i nos tin henter un kolekshon di anti parasite herbs. Anto kosnan tambe ku por yuda e kurpa a baha e hamber ora nos ta hasiendo detox ku kosnan yerbanan kompletamente natural. Anto nos tin un henter un kolekshon. Dos'é nan nan por wak via wèpsait òf nan por kòntek nos, anto nos por share nos katalòg. Aki rato nos ta pone bo puntonan di kontakto, aparte di lokual nos a bin ta menshoná na kaba ku ta olgajob punto com, e wèpsait. Awor nos a papia di detox, nos a mustra e flyer di detox tambe, pero ban bèk p'e un rato, pasobra e detox atrobe bo staba papia nos ta pensa manera un purgashi, pero e ta muchu mas profundo ku esei, right? Sí, korekto. E motivational detox, manera e nòmber mes ta bisa, nos ta focus riba e parti mental, e parti di desaroyá e poder ku bo sa ku bo por logra bo metanan. Anto no ta un papel ku bo ta haña anto bo tin ku a si riba bo mes. Bo ta haña e apoyo, e supòrt den un komunidat ku nos a krea akinan na Kòrsou i internashonal pasobra ta un programa. Spesífikamente internashonal na ingles i online. Dus nos tin hendenan rònt mundu, for di Indonesia, Egipto ku a digi dun mei ku nos. Hendenan di rònt mundu. Anto e ta un online English program. Dus nos tin un plataforma, riba e plataforma ei bo ta haña un username ku password, anto bo ta haña diferente reseta, meal plans, guia, videos via e plataforma. Ademas di esei nos tin un group chat, anto riba e group chat nos ta apoya otro, nos ta share reseta, hendenan ta share nan nan ehercicionan, hendenan ta bira bisa, ah no mi por mas, mi tin ah mi ta cansa aki mi a hasi, anto tur hende ta bin apoya bo, yuda bo unda bo ta, entonces esei ta hopi importante no, e support ta eigenlijk mas valuable, anto di tambe nos tin e zoom calls nan, dus e yamadanan di video. Online ku nos ta share anto i nan mi ta ègt kòmbersá, papia, splika tur e parti di siensia, share diferente konsepto, splika hende nan kon ta miñó pa detox, no ta zomaar nos ta yega anto detox, mester prepará e kurpa, mester make sure e promé siman nos ta get rid di e chemicals, e toxins ku e kurpa tin, paso e seite eigelik lokual ta kousa problema, e doló i kabes, e hamber, e kansansio, e ansiedat, ora nos kuminsá ban bisa un limpiesa. Dus nos ke make sure nos nos. atendé esei promé, anto despues e ora nos ta really get into adding e value di e superfoods, adding e value pa nos activa e ketosis ku e autophagy ku nos ta papia di dje, anto e persona por bin haña hopi mas energia, sintié su mes mas mihó. Anto nos ta hasi nos programa basá riba ciclonan di luna, nos ta hopi importante, pasobra den luna yen parasites nan ta hopi mas activo den nos kurpa. Nan ta travel di e dikkedorm pa e dunnedorm pa multiply. Anto p'esei ta hopi mas importante pa nos a si'e within the full moon, ta hopi importante. Tambe e kiko ta pasando na planeta, nos ta yando nos equinox, ku ta e solo ku ta biniendo bek riba e equator, anto esei ke men ku nos tin mesun kantidat di dia ku nos tin di anochi. Anto esei ta yuda ku e kreashon paden di nos kurpa, ku ta e lavedat, ku ta opposite di gravedad, ta bin traha hopi mas mihó, anto esei ke men ke cèlsnan por bin detoksifiká hopi mas profundo ora nos detoks den un equinox. Dus p'esei e sèptèmber ta un di e mihó òf un di e temporadanan mas importante di aña pa detoks, huntu ku mart, anto nos tin tambe nos summer ku nos winter. Solstice cu tambe ta importante pa detox. Es'e cuater bianan ai, pero nos tin mas detox in between. Nos tin un otro cu ta cuminsa dia dieseis di oktober, cu ta pa dos siman so. Sesun di september aki ta tres siman. Anto december, cuater di december, nos tin cu ta dura dos siman. Ami tin cu bisa cu mi a dumi den esun di juli y a tabata fantastico. E el a bai mas facil cu mi mes a pensa. Famosamente mi no ta come fruta. Amen pa mi esey no tabata un opcion aunke mi a wak cu esey toch tabata algo cu bo mester wak hopi bon cua bo ta come en zo pero mi ta echt un hende di berdura dus anto mi a hou over hopi di e tipnan di e eigenlijk tu lifestyle e ta bira op un gegeven moment di mes bo ta keda cu tur cos cu bo a haci den e detox pero hopi elemento si bo ta keda kuni unda ku Aram a bisa bo. Si, korekto. Si, si. Si, anto ya ta tin sierto kosnan ku tabata duru en et begin, pero despues bo ta, ya, bo kurpa mes ta sinti hopi mas mihó. Si. No? Vooral ami ku tin un schema tòg basta loko, a sinti el e mesora den diferente, despues di un par di dia, no? Si, korekto. No mesora of course, pero por ehèmpel mi no por a bebe kòfi pa dos siman, tò? Si, korekto. Dos siman esun di nos ta ta. Pero bo sa cu despues, awor mi ta sinti cu mi no mester di coffee. Correcto. Entonces, si mi bebe mester pasobra mi mes tin gana, pero mi cu un ta manera mi curpa ta bisa bo mester di dje, bo mester di dje, Sí. etcetera. Sí, correcto. Anto esey ta e cos, no, cu esey ta locual e detox ta yuda cune, cu hopi bia nos ta. kinda addictive to cierto cosnan cu nos mester pa haya energia. Dos'e coffee, of e chocolati, of nos mester come cada dos, tres ora. So, anto e hopi di conan aki eigenlijk ta kita nos pa yega na un estado di nivel stabil pa nos energia. Pasobra nos mes energia ta crea un energia cu ta stabil. Anto hopi bia ora nos usa coffee. Nos, sí, bo ta e energia pero despues bo ta e crash. Esey ta un di e problemanan di coffee. Anto coffee tambe ta un di e elementonan cu nan ta usa mas pesticide cu insecticide den dje. Dus ora bo ta bebiendo coffee bo ta hincando hopi quimico's den bo curpa. Sí, bo por cumpra e organic, esey cu e men cu e tin un tiki menos di quimico, pero tog e e meta ta pa yega na un punto cu bo no mester. di kos pa yuda bo haña estabilidat. Pasobra e stabilidat di energia ei ta asina dushi, so e ta keda stabil, esei lo ta kemen tambe e blood sugar, no? Pasobra bia tres òr, kuater òr nos ta sinti nos mes kansá, e e mi mester un suku, un bolo, mi ta bisa asina, e bolo, e bolo di Kòrsou ei. Anto ora ei. Esaki ke men ku e kurpa su suku ta baha, anto e ta pidi ora, e emi mester algu pa e suku stabilisa. Anto ora e nan nos ta hinka e suku, anto ora e ta bai hopi mas altu, anto esei por bin krea hopi mas problema. Ku tur su konsekuensianan. Ku tur su konsekuensianan, korekto. Anto tambe loke, ya, di mes e ora mi ta ta bebe hopi awa, anto esei ta algu ku mi ker a regulá pa basta tempu kaba, pero bo a sa pa bo bebe awa. Pa hopi hende e ta manera un mental block, pero esey tambe mi a hou an, anto cu mi ta wak cu mi curpa mes ta pidi pa awa. Pues, si, no, pero tin yen cos mas hoor, pero e tabata echt hopi beneficioso pa ami, e detox ey. Dos siman pa ami tabata net bon, si. Aunke cu despues bo ta cuminsa custumbrá, no? Correcto, Keme ami ta sí. imaginá mi kesun di tres siman tambe. Sí. Eenmaal al bos pasa e promé siman e ta bai hopi mas fácil. Sí, correcto. Anto Olga tin hopi reseta, keme an, bo sa bo no tin cu bai purba reinventá wiel kesinan, am, tin par di mes bo ta modificá pasobra bo sa eventueel kico por, kico no por. Correcto. Anto di bo mes ta modificá bo resetanan tambe, keme an. Sí. Ami ta recomendá. Hailey Hailey e detox no ta papiando di esey dus bo tin esun na september awor aki di tres siman pero tin mas fecha tog laga nos wak e otro nan te nan ora ku bo no por join enton ta importante tambe pa segun nos ta pone e flyer pa menshoná ku bo tin preis special Mane nos te mete awe e Antillian rates. Sí, correcto. No? Antillas son pay mas, pero ya, e sigi men prijs uh, local, prijs no na dollar, Sí, correcto. etcetera. Nos tin e flyer, Lloyd, di e fechanan cu ta bay sigi. Um, kiba por conta nos di esey? Sí. Dus, um, paso bo tei tambe pa menciona. Sí, sí, correcto. Dus e uh, International English online program ta sigui na dollar pasobra nos tin esei ta na ingles nos ta siel e nos tin hendenan rond mundo cu ta join pero si un hende no ta bon na ingles anto no ke follow e online program mi a cuminsa offer one on one coaching na prijsnan cu ta ban bisa compara cu otro prijsnan na Corsou. Dus e hende por liberamente contacta nos pa haci un cita. Anto pa e biomagnetism therapy ku nos ta bai kuminsá na òktober tambe nos ta bai tin preisnan ku ta na florin, dus ora ei nan por kòntak nos direktamente pa haña mas informashon. I esei tambe mi tin wòrdu tur kos ku ora ku ta bai hopi fásil e komunikashon tambe ta on. Bo sa ke men e ta un proseso mas fásil ku bo ta pensa, right? Anto even bai bèk na e chat ku tur e kosnan ei. Tambe ta yuda masha hopi mes no, tambe e e interkambio ku bo a menshoná di otro partisipantenan e sosten, ami hilas mi no por a join niun zoom, aunke ku nan ta keda online si, pasobra tabata nel den e ora ku ami ta den notisia live djes dos or, pero en fin e suport ta hopi great. Laga nos wak e flyer di e fechanan, no sa pa ser mas trempan pero awor ta bale la pena pa menshoná, dus bo tin esun di dies un di sèptèmber ku nos a papia ekstensamente di dje. Pero bo tin tambe e ori October y tambe December. Sí, anto es un di di September cu ta cuminsa awokki, bo por kies dos siman tambe. Dus si bo no kier haci'e tres siman, bo por kies dos siman, pero nos ta bay ofrece tres siman. Anto mi ta bisa probecha haci e tres siman, so despues nos no ta bay offer e derde week. Pero e tres siman, e derde week ta net e siman di mas resultado. So e prome siman nos a limpia. E di dos siman nos ta hinka hopi nutrishon, hopi superfoods, e kurpa ta ta nutri su mes, e sélulanan ta nutri su mes, anto ya e derde siman e kurpa ta bai hopi mas den autophagy. Anto bo mes por krea bo derde week, ku ta hopi interesante pasá. Dus bo mes por krea diferente estrategia kon bo mes ke detox. Dus bo por hasi un ayuno di awa e derde week, bo por hasi ku blended meal so, òf bo por hasi chewable meal so. Si bo no sa kushiná, nos tin un pari partners tambe ku nos ta traha kuné ku ta kushiná pa nos. Dus esei tambe mi ker a share. Anto bo por kis group package òf private package pa ku e international detox program. Dus si bo ke keda privá, keda VIP, bo por coach direct mes ku mi tambe. Esei tin un diferente preis. Anto hende hòmber i hende muhé por durmee, anto plus hendenan ku no ke ba di peso, no? Ku ta importante pa menshoná. Sí, pasobra ami mes, por ehèmpel, ami no a hacié pa mi baha di peso. Korekto. Pero m'apandi, sí. Kual semper ta great, pero por mester a un dado momento, di manera mi kasá ta bisa mi, mi no ke biba ku un karpachi. Desha, ya, bo mester bo sa. Nos hendenan antiano tog mester sinti ki karni. Sí, sí. Pero en todo caso e punto ta depende kiko bo meta ta, bo ta a bo sa bo ta bai p'e ami kier a si'e pues ami tabata sinti mi hopi pisa. Anto no pisa di peso pero bo sa tin tin bia bo ta sinti ku di paden bo mester di un goun un cleanse. Sí, korekto. Literalmente no? Sí, sí, juist. Anto ya anto esei a sosode bo sa bo ta kome hopi mas clean, hopi mas consciente. Korekto. E awa ku m'a menshoná, bo sa ke m'a anterior i outomátikamente anto di mes tin hende ku ta sigue ku e suplementonan aserka, dus depende kiko bo ta buskando ègt, anto Olga ta yuda bo hopi bon tambe, ya e no ta un seshon individual, esun ku a hasi pero tòg bo ta tezi na momentunan pa puntra, hey bo sa Kon ta bayendo e ta on ainda e ta on abo ta rankando tur bo kabeinan pero no e ta hopi great nos a haña un pregunta si por for di hulanda claro dushi nan boso tur na hulanda aruba boneiru ku ora tecnologia ta pone ku kaminda bo ta na mundu bo por sigi dus e ta bai super facil si anto p'esei mes dor di mi digital nomad lifestyle casi bibando binti dos aña afo tanto aña ta p'esei. Mi mester practica mi papiamento pero mi ta kere mi ta bañando basta bon. No, bo ta bay super bon, super bon. Sí, sí, bo mester hacer ta mi language di mi curazon. Pero binti dos aña mi bai bafó, anto ri, bo sa ora bo ta bia bai aki bai aki, bo ke yuda tur hende, anto cu e, e digital technology cu nos tin awoki, no ta Kòrsou so pero ta henter mundu no entonces nos tin hendenan rònt mundu nos tin hendenan di Ulanda por join Boneiru Aruba e suplementosnan tambe nos por ship na Aruba ku Boneiru anto na Ulanda nos tin un small inventory tambe dus esei tambe mi kier a share dus tur hende por join anto p'esei nos ta hasi e zoom callsnan di un orario ku ta fit Mayoria ta den Hawaii. Si. Fo'i di Hawaii te na Indonesia. Dus esei ta ta importante pasobra mi tin, nos tin hende den e dos kuadronan ei, dus ta importante pa esei. Kòrsou ta kai na dies dos or. Pero si bo no por logra join e kòl, nos ta grab'é, nos ta pone den e plataforma. Anto bo mes proba ke ora bo ke, anto semper por puntra unlimited questions den e group chat. A tele ki televidente, bo por scan e QR code tambe, habri e camera riba bo telefòn. Anto tenele dilanti e QR code, anto eri tambe e ori e ta pop up pa bo primi i bai e link di olgajob.com. Tur cos ta splica einan pero si bo ke tog consulta, traha un afspraak, un cita cu Olga cora e ta, si bo ta na Corsou of bo ta biniendo Corsou proximamente, Olga ta na Corsou por lo pronto. Dus tur lo cual nos ta papia di dje awe, bo sa, lo cual el a cabi certifica su mes aden recientemente, Cual e ta un lifestyle coach. En fin, tur cos cu bo ke papia cu ne, haci un cita, tuma contacto cu ne, wak su WhatsApp tambe, ta riba pantaya, sinku binti dos, sinkuenta i sinku seru seis. Bo tin su email, info at olgajob punto com, i claro tambe tur e puntonan di contacto aki ta riba su website, olgajob punto com. Danki Olga, sigui haci loke bo ta haci. Bo sa kico mi ta gusta di bo? Bo no ta stòp di krese. Bo no ta stòp di upgrade bo mes. Anto manera bo bisa bo ta hasiel e pa yuda otronan. Anto bo sa tur biaha ku bo bini bo tin algu nobo, bo tin algu bo sa pa share. Dus mi hopi grei. Si, danki. Esei ta mi passion, no pa yuda otro so pero pa yuda mi mes. Anto yuda otro. Dus ami ta mi first student. Si, ami ta mi first student, mi promé studiante, pero mi meta mi. Pashon, mi deseo ta pa mi por yuda tur hende, entos sigui yuda hende, no ku nan salú so, pero nan mente ku nan emoshonnan. Hopi gret. Dus danki. Thank you. Olga Job, danki pa ta huntu ku nos. Anto si esaki ta algu pa bo, tuma kontakto kuné atrobe, ma dis, komo e se disclose, mi a kompartí ku boso ku mi a hasi e detox, esei ta masha importante, pa nos ta semper eerlijk i transparente. I mi ta eerlijk tambe den lokaal ma pasa door di dje anto e tabata echt bale la pena atrobe. Tin hopi hende ta pensa ku bo tin ku hasié le pa baha peso ke sinan esei no tabata mi meta pero ya e tabata un side effect hopi great di dje si pero el a echt yuda mi bo sa mi mi kutis tambe a klara hopi bo sa ke mi a nen pida pida pida kos ku por ta bo tabata buska manera nan di hasié pero esaki ta un manera hopi fásil. Lo ke mas mi a gusta ta ta lokaal mi a hou over. di e detox. Dus e dos simannan a pasa, pero tòg bo ta keda ku sierto kosnan ku ta eingelik pa bida largu ta keda yuda bo. Sí, korekto. Hopi bon. Mi ta great ku bo a join an ta great ku bo a share tambe. Danki. Sí, sigur, sigur. Ku Olga nos ta pasa pa un break komersial i ora ku nos ta bèk, algu di músika si nos tin tempu. Anto mas akirato nos ta kombersá ku un otro amigu di Mauro Buendia ku ta Alton Paz. Pasobra e siman aki nos a para ketu na Dia Internashonal di Dwarslesi. Anto tambe tin algun otro fecha importante na kaminda ku e ke kompartí ku bosnan. Segun mi AWMS tambe tin algu importante, anto dia dies di sèptèmber próksimo si mi no ta erá, Fundashon Alton Paz su sentro di entre otro terapia tin un dia habrí. Pues tur esei Alton lo konta nos aki rato ora nos ta bèk.